די ארבעטער זאלן זאגן באלעבאס ס'איז אונז זייער פיין און וואויל בלייבן אינדערהיים, פשוט אפשר קען מען נעמען די גאנצע עווענט, וויפיל קאסט די עווענט? ניין ס'איז א ביזנעס עקספענס! יא אפשר קען מען מאכן די ביזנעס עקספענס אויך א רעיז געבן פאר יעדן איינעם, מ'קען אויך מאכן א חלק אין די ביזנעס עקספענס, אבער ס'איז א מ'גייט מ'גייט מ'גייט מ'גייט נעמען די מ'גייט אוועקפארן מיט די אינגעלייט! איך וויל אוועקפארן מיט מיין ווייב, מאך מיך נישט משוגע! קען שוין נישט האלטן די קעסט קעסט שבת ווייל יעדע שני וחמישי מיסטע אוועק גיין מיט די מיט די ארבערטערס גיין מיר מאכן א צאמקום וואו איך דארף נישט קיין צאמקום איך וויל מאכן א צאמקום מיט מיין ווייב כ'האב חתונה געהאט כ'האב א ווייב אינדערהיים און קליינע קינדערלעך און איך וויל זיין מיט זיי אפשר קען מען די ביזנעס מאכן א ביזנעס עקספענס און יעדער זאל זיך גיין פאר זיך וואס מוז איך גיין זיצן מיט דיין ווייב כ'האב חתונה געהאט איך וויל זיצן מיט מיין ווייב וואס דען ס'איז זיך שוין ס'איז חניי וועלטס, די ביזנעס, די באלעבאס, מיין הויז. שבת לאט, שבת לאט ער דיך נאך היטן. שבת לאט ער דיך נאך היטן, און ביז אהין האט ער דיר שוין פונקטליך איינטיילט וויפיל קינדער, האסט זיך שוין אויך, האסט זיך אויך מוזן שעמען באלד צו זאגן, האסט געהאט נאך א קינד, ער האט דיך אריינגערופן, קום הער, דארפסט וויסן, דארפסט מאכן א פלאן. וואס נאך דארף איך, וואס נאך, וואס נאך דארף איך טון פאר מיין ביזנעס? יא, איז ביי די ארבעט איז אויך דא אזעלכע זאכן, ער גייט ארבעט פאר איינעם, און ביי אונז, מיין בעל הבית, אונז האמיר יעצט געקויפט א בילדינג, אונז האמיר יעצט געקויפט א בילדינג, וואס וואס ביסטו? די סייט מענעדזשער? נו, עס דארף נאך, עס נאך נאך דירות ארבעטן, וואס וואס די שמחה, לשמחה מה זה יעשה, וואס די אונז? כ'האב דא געהאט א בחור, שיט, האט אים איינער אפגע'גנב'עט, קיינער האט אים נישט אפגע'גנב'עט, דער בחור האט זיך געלאזט פארדרייען דעם קאפ. עד דער ער ארבעט פאר א עושר און ווי די געלט פרעג איך אים א עושר האט די באבוס האלטס פאר מיר זאג איך אים קוק הער איך איך איך איך ניין דער ישיבה קען נישט מיין באלעבאס אזוי זאגט דער ער האלטס פאר מיר און ווען איך גיי חתונה און איך גיי קויפן א הויז גייט ער מיר עס גלייך געבן. און האט עס אים אוודאי געגעבן, האט אוודאי געארבעט פאר אים צוויי יאר, און שוין. גארנישט. די מעשה האט זיך געענדיגט. די מעשה האט זיך געענדיגט, און די באבוס קוקט אפילו נישט אויף אים, מען קען אפילו נישט קלינגען זיין בעל, ווייל ער וואוינט אונטער א בעל פון, דארף קלינגען א בעל צו גיין צו נאך א טיר און צו נאך א טיר, האט ער קודם געהאט א דרייווער פאר זיין, פאר זיין משפחה. זאג איך אים, דו קומסט אהיים מיט וועידזשעס? ניין! קודם האב איך זיין קאר. זאג איך אים, און? וואס האסטו מיט די קאר? דו ארבעטסט פון צופרי ביז ביינאכט.